Ka aroha au ki te kōrero o taku matua. Tana kōrero, kāore i a tuakana e hiahia ana ki tēnei tūranga, he minita, ia, minita. Koe tēnei tāku nei whakaaro. Ko koe, ā, te o wā ka whakaae atu au ki taku matua, ā. Aroha au ki te o kōrero. Me whakaaro au pēnei i ua nīnai nei, ahakoa he aha aku mahi, taku matua i tōku taha.

Ko Mirumiru te marae o Ngāti Maniapoto-te. Ko taku ingoa ko Barney Winikrei, tupu ake ahau i konei i roto o Maniapoto. E whakatupu ake au i konei i te hīnaki. Engari nō taku whānautanga mai i Kainamu mātou e noho ana. Ka ruku mai ki te hinaki, nohonoho ai mātou i reira. E noho ai aku mātua i konei i a mātou e tamariki ana, e haere ana ki te kura. Ko i tēnā te wāhi e tū ana tō mātou kāinga, i ko Nīnā, he whare kai tērā, he whare moe tēnei te Nīnā, te Nīnā. Taku matua, tana mahi e haere i runga i te mahi rori. Taku māmā e ngāwari ai. Whai mō te mahi kāri. I mahi kete, mahi whāriki. Kāre mātou ki te tapahi i ngā harakeke. Kāre mōhio ki te kōrero Pākehā. Kāre mōhio ki te kōrero Pākehā. Māori. Māori e Māori. Mō Aunty te mea kaumātua. Taku tuahine ko Margaret, i muri mai. Then ko Jim, i muri ake a Jim, ko Ted, i muri ake a Ted, ko Evan, i muri ake a Evan, ko Sam. I muri ake a Sam, ko Pāpai, Martin. Te Kohau. Tāku i taku, taku teina ki a Areka. Areka, ko ia te whakamutunga o mātou. Engari ko wehe atu rātou, kohau anake, ā, ki te ora tonu. Taonga tēnei whenua te hīnaki.

Mō mēnei koe ki te huihui mai te hunga tokorua, tokotoru rānei i runga i tō ingoa ka tukua mai koe ngā mea i inoi ai mātou. He Minitera taku tupuna matua, a Ehi. E toru ngā tamariki a Ehi, anei, tāriku. Na ka whakaaro ia ka riro i tētehi o tana tamariki te tana tūranga. Kāre he pirangi. I reira taku matua e whiwhi ai i te minitatanga. Mō tēnei takiwā, mō Maniapoto. Aratakitia mātou i roto i tēnei rā. Manaakitia mai rātou. He mātakitaki taku matua i te wā e ora ana. Taku matua me taku whaea he karakia i te rā, i te pō, i te rā, i te pō. Tāmata. Tāmai hoki ki a mātou e whakakotahi atu nei tā mātou inoi atu ki a koe mō ake, ake ake. Amen. I a mātou e tupu ake ana i taua tāima, no hot water, ā, i reira ka haere mai mātou ki te kura, ā, ki konei te tangata hoe i te Te poti o te kura, na te kura te poti. Ka haria matou, ka whiti atu ki tera taha, ka mutu te kura ka hoki mai ano ki te kar. Ka haere matou i runga i o matou hoiho, i tehi tama ka ka hikoi atu matou unuhi a matou kakahu. Āe, ka haere mātou ki te pikitia, te wāwae, te hōro. Ko Maroko, ka haere mai te tangata, mena ngā piki, ngā kaupoi. Āe, ka unuhia mātou kākau, kākau. Haere, haere ki te wāhi āhua, whakawhiti māru, ka kūnano. Mā tō mātou kākahu ka haere ki te pikitia. Hei te hihonga o Marakopa nei, hei te hiwa he hohonu, hei te hi o ngā wāhi, whai nohi o te whakawhiti ana, he pipia kahawai i roto i te wai nei. Ka tae atu ki ngā mahi white bait nei, ngā tauna, ngā kai iro, marakopa, you know. I ētehi tau, te poti o te kura, kāre haere, ka noho mātou i konei. Te kino o te wai, so at times. E kite tātou i te ata nei, i ngā ngaru e hara. I tēhi taim e nui ake i tērā. Haere mātou ki te mahi me tā mātou matua, he tiaki pāmu, he mahi pāmu, pāmu hoki tāna mahi. I reira ka mōhio ki ngā mahi taiapa, ki ngā mahi kuti hipi, ēnei momo mahi katoa. Nō reira, ka mau ki a mātou e rā mai, e rā mai. E kuhu atu au ki roto ki ngā pēne. E rua mātou pēne i konei. Ko te Kiwi Rhythm Band, te Pou Family. Ko Ray Lee tētehi o ngā tangata, engari e kura māheta. Nā ka haere mai kia, e toru mātou, haere mai kia mātou me pai ana mātou i tiku atu i roto i tōna pēne. Ā, i taua wā ka kuhu atu mātou i roto i tōna pī nei, ā, i reira ka haere mātou ka, i roto i ngā hoa, i reira, whai hei mō rātou ā. Ka tae ki te wā, ka tīmata mātou, te whānau, ki te hanga i ā mātou pēne anō, tā mātou pēne anō. Nō te taetanga mai ki tā mātou pēne ko te whānau, ko hau, me taku tuakana, ko Evan me Ted, aku tuakana. Haere mātou ki te mahi ngā tangi, ngana ngā kanikani i roto i ngā hōro, A kanikani bringing by e aha rā, e aha rā, ngā social, āe, i roto o Marakopa, Kinohaku, haere mātou ki reira ki Ōpārau, tae atu ki Kāwhia, āe. Tīmata tā mātou whai, ka tū ake ngā mea ki te kanikani aho rā. He Feliita, he Maxina, he Three Step Pollinate, ngā, ngā kanikani o taua wā. Rerekē ināianei ko hurahura noa iho. Hou ana ki te me ora no matou. He dei taim ka whakaaro ake mo latou. He taim ka haere au ki ētehi wāhi ka kite i ngā pēnea ka hoki taku mahara ki aku tuakana, ki aku tuakana mātou e i taua wā. a tuhia mai a personal officer what you call it, te tangata e kimi mahi ana, mo nga me e hiahia ana ki te mahi, na me whakaatu ki a ratou Ko te Ocean Beach Fleecing Works. Haere mātou i runga i te tono mai a tētehi o ngā me kutihipi. Mō Māori i roto i tō rātou kēnge nei, taetanga o mātou ki Balclutha, reira ka noho mātou i reira, ā, i reira taua wā ka whakaaro mātou, ka haere mātou i roto i te whare whatumīti, āe. Taku tīmatanga i roto i te whare tiaki mīti, toru aku tau i reira. Ka nuku au ki runga ki te chain o te kora chain. Maha tonu mātou i o Maniapoto i reira, i te hi o mātou, i tērā mahi Lions i roto i tērā whare whatu meet, ētehi i roto i a Gore, nā, he tīma whana paora te tīma o ngā Freezing Works. Na ka tutaki matou ki a matou nga mea o Maniapoto nei. Hoki mai au i te tao o taku matua. Ka riro au i te kainga ka mata. Ka mate taku matua. Ā, ka tono mai taku pāpā ki ahau, E pīrangi ana au māua taku tūranga he minita. Taua wā ka, E whakawhakaaro au ki aku tuakana, kāore, kāore kua takoto kē te kōrero. Te rangatira o te Hāhi Mitirana ko Pari Te Whare. Kōrero rāua ko taku pāpā. Māku e, e tū i te tūranga o taku matua. Āe. Ko, ko oti kē ai a, i a rāua te kōrero. Tāme whakatiwhera ai te wai o te rere, taku matua, koia te minita whakatiwhera. tae ma atu ki reira me areka ka timata taku matua te korero me au ki nga karakia and ka ahu he te manawa o taku matua e angitu ana hui tana taha. I taua wā, ka tonoa mai a Araka ki ahau, māu e whakamotu, e karakia ai. Kia mōhio au he aha taku kōrero i āta whiwhinga, hoi anō, tīmata taku, taku karakia. Te mututanga. Ka haere a ngai taku matua ki a au. I roto i taku whakaaro, homai ngā manaakitanga ki runga ki a au ai, i tauoha. Nā, i tīmata i reira. Taku, na, huri ki nga mahi karakia, ae. I huri ake tatou ki nga waiata a Rawiri. Rua tekau ma toru nga upoko. Ko Ihoa toku hepara e kore ahau e hapa. Kui e mea, kia takoto ahau i ngā wāhi torutoru hou. E ārahi ana i ahau ki te taha o ngā wai a te rere. Engari taku whaea me taku tuakana ki te whakahoki ngā paipera. whakahokia ki a Areka whānau. I haere tahi au i tērā rā, engari nō tā rāua haeretanga atu ki roto ki te whare, e noho mai ana a Areka, ā, ka noho au i waho. Ka haere rātou ki te hari i ngā taonga katoa. o taku pāpā, i a Lāwi reira, ka pātai atu a Areka ki a rāua, kei, kei whea au? Whakautu i taku whaea kei waho nei e noho ana, a, kī atu, kei a Mai ki roto. Ka haere atu au ki roto ki tana whare, mahi i ngā māuiuitanga, ka noho hou me taku tuakana me taku whaea. Ka mau ia ki te pēke ngā pukapuka katoa, ngā karakia ka whanau mai ki ahau. I te kokoe. te tūranga o tō matua i te wā ka whakaae au. Te hui tuatahi i whakahaeretia au ko te kauae marae, ka mate. Te tī o ngā whānau, ka tono mai ki ahau, me pai ana ahau ki te, ki te hāpai i te karakia a Motunui. I reira taku mahi tuatahi, owa. Aho kua wiriwiri haere ana. Ake atu au te kōrero o taku matua, nō tana homaitanga te tūranga minita mōku. Tērā. E tama, kotahi anō taku kōrero ki a koe. Never ever get on the wrong side of the people. they can cut you down just like that. I thought it was, yeah, true, eh, true. A taku matua, aho koa e aha, tono atu ki tō tātou matua nui i te rangi, te tuatahi. Ināianei, ko mōhio au ki ērā mea katoa,

Nō Raumi in Maniapoto poto rohe but Waikato Taranaki puta noa i te i te motu pānui o te taha Māori. Ka mōhiotia tōna ingoa i waenganui a te taha Māori. Today we present Barney Winnikerei with the Minita iwi stole.

Koinei te Minita a Iwi Pani. He tāngo a Barney i te Atua, nē? He tāngo me ngā whānau katoa ki roto o Maniapoto kei waho o Maniapoto. Ko ngā mahi mō tātou i roto te taha wairua, te wairua o te Atua me ngā wairua o ngā tūpuna. Kua Barney ana tō tātou tao. Āmeni. Kua whakatauira mai i a mātou ngā mātāpono o tēnei mea te whakapono, e pā ana ki te whakapono Karaitiana, e pā ana ki te whāngai mai i te hinengaro me te mauri me te wairua o tātou, o tāua te tangata, ko te karakia. tētehi o ngā mea rongoā mō tērā, nō reira, rawe ia, me te, me tana āhua hoki. Menemene mai. I humaurere tana āhua, ā, he ngāwari ki a ia ki te whakakatakata tangata, ā, me, me, me taua taha whakatoi engari mō te katakata noa iho anō, ā, ka kitea i, i runga i a ia, A ko ia he tauira tino pai rawa atu. Minita ā-Iwi Barney

Barney, e kore rawa e mutu. Tēnei me te whakamihi atu i a koe. Ngāwari ki a koe ki te whakatō tonu ngā mea āhuatanga e pā ana ki tēnei mea Te kauwhau ki te aha rānei, ki te aha rānei, hei whānau mā mātou. Nui te aroha atu ki a rua. Nau taku titiro, kua whakanuia rātou ngā mahi i mahitia ia e au i roto o Maniapoto.

Mai taku mutunga i te kura i noho au ki Tāmaki. Ko tāku mahi ko te hāhi. Whakarongo ki te kupu a te wairua. Ko te kapa haka. Ko te ngā rangatahi kua taka ki te hē. Ko tēnā taku mahi. Kei te pēhea? Kei te pai. Turu o māua tamariki, ko hoki rātou ki te wā kāinga ki te noho. Ka mea te rātou kia. Mum, ahea koe ka hoki mai, a taihoa, a te wa, ka rau mo to hoki mai inaeane he maha aku mahi konei. Hai tena kei te whakaahua kia tena tangata ki a koe.